Иван Андреевич Андреев университетра пин те тӑхӑрҫӗр ҫитмӗлмӗш ҫултанпах ӗҫлет. Пин те тӑхӑрҫӗр сакӑрӑн виҫҫӗ тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсенче вӑл историпе филологи факультечӗн деканӗ пулнӑ. Халь вӑл чӗлхе кафедрин пуҫлӑхӗ, профессор, чӑваш филологи наукисен докторӗ, Чӑваш патшалӑх университетӗнче ӗҫлет, академик, чӑваш асср тава тивӗҫлӗ деятелӗ. Чӑн та, эпӗ университетра инке тӑкӑрсӑр ҫитмӗмӗш ҫултанпа ӗҫлетӗп. Ҫитмӗлпе икмӗш ҫултан пуҫласа Чӑваш Енри кафедрине ертсе пыратӑп. Эп килнӗ чухне пирӗн чӗлхе кафедри ҫукчӗ. Чӑваш филологийӗ пӗтӗмпех пӗр кафедраччӗ. Кафедрин ячӗ Чӑваш чӗлхипе литератури кафедри ятлӑччӗ. Ун чухне кафедрӑна Михал Якович Сироткин профессор ертсе пыратчӗ. Ӳпкенӗ хыҫҫӑн кафедрӑна чӗри кафедрине уйрӑм тӑвасси ҫинчен ыйту лартрӑм. Тӗрлӗ сӑлтавсене пула ҫак ыйтӑва тӳрех татса пама килмерӗ. Пин те тӑкӑр ҫӗр ҫитнӗ пилӗкмӗш ҫултанпа пирӗн кафедра уйрӑм ӗҫлеме пуҫларӗ. Кафедрӑна унччен пулман дисциплинӑсемпе дисциплинӑсем витӗмӗр кафедрӑна. Сӑмахран, пӗтӗмӗшле чӗлхе пӗлӗвӗ сообщество сознани теҫҫӗ. Чӗлхе наукин кӳр теме вӗренӗвӗ сознани теҫҫӗ. Эпир вӗсене тӗрӗк чӗлхи материалӗсем, чӑваш чӗлхи материалӗ ҫинче ҫирӗплетме тӑрӑшмӑр вӑл курссене. Кафедра майӗпен ӳссе пычӗ пӗр вӑхӑтра эпир вун пилӗк, вун ҫичӗ ҫын таран ҫитрӗмӗр кафедра. Пурте тенипех кафедрӑра наука степенӗсем илме пултарчӗҫ. Аспирантура кафедра тахҫантанпах пур. Ҫӗнӗ докторсем, профессорсем пулнӑ май кафедрӑран кафедра пайланма пуҫларӗ. Малтан стилистикӑпа журналистика кафедри пиртен пайланса тухрӗ. Вӑл пуҫлӑхне Николай Петрович Петрова суйларӑмӑр. Каярахпа кафедрӑран методика кафедри вырӑнса тухрӗ. Вӑл пуҫлӑхне Виталий Иванович Сергеев профессора суйларӑмӑр. Ик ҫул каялла кафедрӑран тюркологи кафедри вырӑнса тухрӗ. Унӑн пуҫлӑхӗ Николай Иванович Егоров профессор пулса тӑчӗ. Ҫавӑнпа та хальлӗхе пирӗн кафедра ҫынсен хисепӗ нумаях мар. Эпир тӑххӑрӑн хальлӗхе ӗҫлетпӗр. Вӗсенчен икӗ профессор, виҫӗ доцент, вӗсем хальлӗхе степеньсем-ха, ну пурте кандидат пуласшӑн тӑрӑшсах ӗҫлеҫҫӗ. Республикӑра ытти вуз енче ӗҫлекенсем те нумайӑшӗ пирӗн кафедрӑран тухнӑ тес пулать. Вӗсене урасене тӑма пирӗн кафедра пулӑшнӑ. Чылай хушӑ Уҫилсен институтӗнче чӗлхе кафедрине пиртен кайнӑ Михаил Иван Скворцов ертсе пычӗ. Наука тытсен институтӗнчи чӗлхе пайне паян кун та пин патран кайнӑ Атнер Петрович Хусанкай ертсе пырать. Ун пайӗнче ӗҫлекен сотрудниксем те эпир пулӑшнипе степень илнӗ ҫынсемех. Пӗр сӑмахпа каласан, республикӑра пирӗн кафедра урлӑ тухман чӑваш чӗлхи специалисчӗ ҫук теме те пулать. Эпӗ вӗсене хамӑр вӗрентнӗ е тӗрлӗ енчен пулӑшса пынӑ сӑмахран хӳтӗлен чухне оппонент пулнӑ, отзыв ҫырнӑ, диссертацисене сӳтсе явнӑ ҫӗре хутшӑннӑ, сӗнӳсем тӑратнӑ тата ытти те. Кафедра тӑрӑшса ӗҫлет, анчах та пурӗҫе те тен йӗркеллӗ вӑхӑтра туса пыраймастпӑр та пуль. Кафедра тӑвакан ӗҫсенчен Эпир мухтанма пултараканни тата вӑл. Эпир республикӑри тата республика тулашӗнчи шкулсене пулӑшма тӑрӑшатпӑр. Учениксем ҫыратпӑр шкулсем валли. Ҫырнӑ ӗҫсене рецензилетпӗр, редакцилетпӗр. Ак кӑҫал кӑна коллектив вырӑс шкулӗсем валли, иккӗмӗш класс валли чӑваш чӗлхи учебник ларчӗ. Вӑл коллектива эп ертсе пытӑм. Республика тулашӗнче ӗҫлекен специалистсен те пулӑшма тӑрӑшатпӑр. Юлашки икӗ виҫ ҫул хушшинче Ульяновскра, Хусанта, Пушкӑртри Селитамакра чӑваш учительсем хатӗрлекен уйрӑмсем уҫӑлчӗҫ. Вӗсене те пулӑшма тӑрӑшатпӑр. Виҫҫӗмӗшшӗн те эпӗ хам сӑмахран Ульяновска пединститута студентсен лекци вулама ҫӳретӗп. Ҫав вӑхӑтрах Ульяновск облаҫӗнчи учительсене те консультацисем паратӑп, вӗсем умӗнчен лекци вулатӑп. Стелетамакри учительсене студентсене пулӑшас енӗпе пирӗн Юрий Михайлович Виноградов вӑй хурать. Май пулмашӑн та кайса та килчӗ. Лекцисем вуларӗ, консультацисем иртерчӗ вӗсемпе. Вот вӗсен кураторӗ шутланать пирӗн Юрий Михайлович Виноградов. Хусан э, пединститучӗ ҫумӗнчи чӑваш уйрӑмне куратори ертсе пыраканни, пыраканни Николай Иванович Егоров, профессор. Хамӑр, хамӑр студентсем валли программисене те, учебникӗсене те, ытти пособисене пӗтӗмпех хамӑр хатӗрлетпӗр. Анчах та ҫав пособисене учениксене кӑларасси питӗ йывӑр, питӗ йывӑр. Пек те ҫӑмӑлах марччӗ, хай пушшех йывӑрланчӗ. Ҫапах та ӗҫлес тесех тӑрӑшатпӑр. Малаллах талпӑнас тетпӗр. Чӑвашсен паллӑ академикӗ Геннадий Кондратьевич Волков калашле, Тӑвалла пулсан та малалла путасчӗ, ӗҫлесчӗ. Республикӑшӑн та, ҫӗршывӑн та усӑллӑ ҫынсем хатӗрлесчӗ. Филологие те, чӑваш культурине те малла аталантарасчӗ тесе пурӑнатпӑр. Ҫавӑн пек ун пурнӑҫӗ.